Alright a a na ha vutisa hi hi siku ro sungula loko mi ya mi ya mi ya perform-a le le ka i Malamulele e le ka Malamulele le ka ka boxing what what boxing gym e Chavisi MC a ku ni vona ku tele swinene se a a mi nga chuhangi vhele a ni nga chuhangi.
mm. ni sukusele loko a to chuha ta ha ri tsoko ne mm. a swi ta swa nga ha fambanga a ni nga ha ta swi lava mm. loko ni nga yi tshuha ka ndhawu ya ku tala ka vanhu so ivi then ni sungule kwalaho ku tolovela ivi ni then a ni kha ni yisa mahlweni ni kha ni tiyisisa ni yisa mahlweni loko ni yisa mahlweni then xikwembu xa mina xi ni tlakusa xi ku ringeta n'wana nga ta swi kota
mara yi ndlanga ku gidlinyana leli um loko ni vona leti loko mi nghena la stagini laha crowd ri ve ri tlula swinene
loko ni nghena stagini ani hmm. loko ni nghena stagini hmm. a ni tsakile hmm. ku va ni tikuma ni ri ka ndhawu yo ta a na ni nga ku ti a ku ri siku ro sungula a ku ri siku ro sungula and then that then tive ndhawu liya Ku sungula kwalaya ko chumayela kambe. Mm. So loko ha loko ya ya ti lona mlengo tsutsumela kwala.
Yeah. Mm. A ku ri siku ro sungula leriya ro mi performa evuton'wini bya n'wina kumbe se a mi performini kun'wanyana?
A ku ri kwalaya. A ku ri kwalaya. Oh, okay. Yeah, swo swo twisiseka. So mara a hi laya ngopfu.
Mm. Ti-performance ta mina eka valwana a ri na van'wanyana. Mm. a ni chubela ni tawuti wo tala va kha va tekateka tivhidiyo va posta Mm. then chavi ti a n'wi khumba a ku wa swi lava ku ri a ni kuma leyi o Oh, chavi mi kume laya um okay a tivhidiyo vi se Mm. a lavalava number ra manager number ra manager va yi Mm. kuma Mm. se a ti na yi kuma Mm. a ti ku ri a nga lo fambela manager ni ni nga za a kuma tabalana
a foni na fowena Mm. a hi hlangana then tisuka ta magasa ku ri ku n'wami a mi n'wi vona chavi switoriweni se mi titwe njhani loko chava fona ku lava n'wina ku ri ku a mi n'wi vona switoriweni ka mafenya brothers a mi nga voni a ni rhandza foyini a ni a yi rhamba ni tsenda tablet na buti mm. mm. sweswo a hi nga swo lava ngopfu swelo mm. a hi nga swi vona okay se ha mo tini ku na chavi
e ta swi tivela ku
okay okay ya na swi twisisa swinene se exikolweni hi ta a timhaka ta xikolo mi le ka grade mani
la ka grade four ka grade four so vanghana va ri yini loko se mi ri ku huweni vhele va ri va wona mfundhisi kumbe va na nxavo

okay um a ni tivi ku mi nga i mi nga ku yini ka vaseketeri va n'wina um kusuhi ya makumu a ni tivi ku i ncini lexi mi nga va tsakelaka ku va byela xona na ka vaseketeri ya hexa a ti ve ni nga byela ni hatla ni na marito Mm. a ni hatla marito
okay ka vaseketeli va meke
hinkwavo na ha rito okay ka vaseketeri hinkwavo ka ti-likers mm. mi nga va vulavula swilo swo javuka le a hi swi lavi swi sweswo a hi swi lavi a swi laveki mm. loko a tiva vo n'wina mo typa swo ka na swin'wanyana as long e vulavurini i data ta mahala i ti-data ta mahala teto mm. ai ti-data ta mahala se hina Hi mi byela swilo leswi nga na nkoka leswi nga kahle evuton'wini hikuva vo tala vo n'wina mi vakulu mm. ende majamuka no jamuka ivi then swi fika laha hi veku phela swilo swo phutha a hi hlamuli hikuva vhele a swi hlamuriwi mm. se se no xeleriwa phela loko hi ri mfundhisi ehlangana na swo tala ngopfu mm, ku na mindzingo yo hambanahambana indzingo yikulu
hi nga ku phela u kha driver movha i ri mfundhisi ne u va doki yi tlele xikarhi ka patu mm. wayena and lo ku tsutsumela laha mm. and brits a movha kwala na kwala yi ri xipidini ngopfu na yona accident yikulu mm.
okay ya na swi twisisa chanele yo i chanele leyi ya ha ku sungulaka swinene xana mi nga yi navelela yini vhela a tiko yi navelela ku ri kula yi ya mahlweni swinene mm. a yi kuli yi ya mahlweni va byeleni ku va subscribe eh? va byele ku va subscribe va subscribe e ah, va ri byela ku ri mi sub
mi subscribe mi subscribe e ne kwaleke tinhompfu swene
ni ya swi twisisa swinene mm. okay se xana lava va nga mi tiveku hi va nga mi tiviki kahlekahle ku ri mi tshama mi chumayela kwini mi nga va chumayelela hi yihi vhesi leyi mi nga va nyikaka yona laha se mi yi hlavutela nyana katsongo
ti pfa ti haha yin'wana na yin'wanyana
a ti foyineleni vhesi yin'wana na yin'wanyana leyi hi nga ta pfala hi yona mi nyika vaseketeri va n'wina okay rito ra verse ya Xikwembu. ku pfala hi lewa Eh, geneza 1 verse 5 okay. kahle kahle ekeni kahle hi geneza Mm. leyi ya khale na khale leyi ya ku sungula leya khale leyi Mm. yo sungula na tibibele pisalema ya davhida Mm. yehovha i murisi wanga ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu u ndzi yisa emadyeleni ya rihlasa u ndzi yisa ematini lamo tenga hmm. ndzi nga henda endzutini wa xinyama kambe a ni chavi nchumu ku va na sita ku yesu u na mina hmm. u ndzi dekela tafula emahlweni ka valala va mina u ni tota mafurha lamo nuhwela lamo nuhwela lamo hatima lama risuna
Mm. ya i vhese ya matimba swinene okay ya ku pfaleni khensa um ku va hi vi na xirhambo xo hi la ku va na n'wina la ka channel hi vi mutshimi ku kota ku swi twisisa amen aleluya a hi pfaleni mahlo hi tse- hi pfala ntirho xikhongelo amen
Baba, Xikwembu xa matimba Zareta mina misava in the name of Jesus names of Christ the Father God the Holy Spirit Lion of Judah Xikwembu xa matimba na kombela hi tirha matimba Xikwembu Channel leyi a yi fambi vito ra matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta Xikwembu xa matimba the name of Jesus na khongela vito ra matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta amen and amen amen hi kombela mi mi like mi subscribe mi tlhe mi vona video leyiwa yi ze yi hela leswaku channel ya hina yi kota ku kula hi khensini